Bir olakan şübhe ýeke Yslama oklanylýar. Yslam gylyjyň zory bilen gelipdir dünýe ýüzüne. Yslam zor bilen Yslam mejbur edipdir ynsanlary taýynky özüniň aşagyna we jir destine salmak üçin. Başyny da şu gürrüňde allanyp, "Heý şeýle, Yslam zor bilen gelipdir ki dünýe ýüzüne, Yslam gatly garat belen, Yslam bu gadar ynsanlaň ganyny dökme belen, Ynsan bu gadar ha gawgalar belen, Ynsanlaň arasyna gelipdir bu nädir bolýa diýip bir azajyk entek gürrüňe allanyp otyrys. Eý musulman doganla! Magtymguly Rumystana, Çally Gylyç Hindistana, Bedahşana, Türkistana, Ýedi yklyma han boldy diýýär Magtymguly şan. Dogry Pygambarymyz sahabeýkiramlary bilen gylyç bilen näni her ýurtlary baryp feth etdi. Emma aýa. Şol zor bilen, ijbar bilen hak dini kabul etdirdi Peýgamberimiz. Aýa bu gadar gaçylo garatlar edipdirmi? Aýa bu gadar ganlar dökülipdirmi şol uruşlarda? Taryhdan habarymyz ýok. Bir entek peýamy allanyp oturmaly. Ymam Ebul Hasan en-Nedewi rahmetullahi aleýh Öz Kasas-an-Nebiyyin diýen kitabynda getirýär şu gürrüňi. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň uruşlarynyň hemmejigi segsen ýedi däne. Pygamberimiziň uruşlarynyň hemmejigi segsen ýedi däne. Ýigrimi ýedisinde özi barmyş, altmyş dänesinde özi ýok. Özi baryna gazwa diýilýär, özi ýogyna seriýe diýilýär. Jemän segsen ýedi däne gurş musulman we kafirleň arasynda bolupdyr Pygambarymyz bar wagtynda. Eý musulmanlar walla, şol gurşlaň içinde näçe adamyň gany dökülipdir? Näçe musulman şehit bolupdyr we näçe kafir heläk bolupdyr?

Fransiýa bilen Aljezairiň arasynda uruş bolanda, birji däne bomba atomy bilen kyrk müň adamy Aljezairden ýok edip, hemmejiklerini gan döküp-de şehit etdi. Aý, ýaşul ada näme diýip keplenmeýär? Birji däne bomba atomy eke, sagat. Azmaýyş üçin şu bejeren bombam teşa şu ater radioaktiwi gudraty nagadyr balygyny bilmek üçin birje däne bomba oklady Eljezaýryň üstüne kyrk müň adam şehit boldy şonda Peýgamberjan segsen ýedi däne urşunda bir müň däne adam o-da musulman we kafirdan musulmanlar şehit bolup kafirler heläk bolupdyrlar näme diýip bu günki günki bolýan Bir jup bombaram bilen bir şäheri dargadyp göçürýärler. Bir topar adamlary dargadýarlar, nabut edýärler. Bula näme diýip adamyň gözüne öwrülmeliler? Eger Islam zor bilen gelen bolsa, gylyç bilen gelen bolsa, Afrika ke şodur şu musulman diýseň boljak. Endonezike Ekseriyeti musulman. Malaziki penja gersedi, ýarty deňi musulman. Haýsy bir gylyç şo ýurtlara bardy? Haýsy bir yslamyň sepasy, yslamyň goşuny şo ýurtlara bardy? Yslam barypdyr, emma hiç zohar-da ýok ol ýurtlara. Hemmejigi-de musulman ýurtla. Ýaýyňky Elli ýylyň içinde bir amargeri bolupdyr. Bir müň üç ýüz on üçlenji ýyldan bir müň üç ýüz altmyş üçlenji ýyla barýança elli ýyl arasy. Şu elli ýylyň içinde dünýe boýunça dilleň haýsy biriniň rüşdi kän, haýsy biri köpelýär, yslam, ýahudyýet, näsranyýet, zertuşdyýet we beýleki diller haýsy biri köpelýänligine amar alanlarynda, şol elli ýylyň içinde yslam dini beter awj alyp barypdyr. Kän köpelmäge durupdyrlar dünýe boýunça. Şol elli ýylyň içinde musulmanyň kafiryň birji däne-de urşy bolmapdyr musulmanla walla. Birji däne uruş musulmanyň kafiryň arasynda bolmapdyr şu elli ýylyň içinde. Wa bu gadar ha musulman bolýan-da känmiş. Ýa ha men şumada deň-da Amerika ýurdunda bu gat musulman bolýan kän. Urupada bir gat musulman bolýan kän, Iňlisde bir gat musulman bolýan kän, eý şul adamlara kim gylyç çekip sen musulman bol diýýär şu mahal? Urupa we Amerikada haýsy bir musulmanyň gylyjy, haýsy bir musulmanyň tiri-tüfeňgi däni şolar ejbar edýär musulman bolmagyna? Millionlarça adam dünýe ýüzünçe musulman bolup oty, haýsy biri şu mahal ejbar bilen musulman bolýa? Haýsy birine gylyç çekilipdir? Ýa hamin ýazdaýy septambrdan soňram dokuz aý soňramyny amar alyp görüpdirle, hamin Amrikanyň özünde otuz dört müň adam musulman bolupdyr. Urupada ýigrimi iki müň adam musulman bolupdyr, köpüsi-de zenana. Haýsy birine baryp gylyç çekilenkam, Sen musulman bol, bolmasa ganyň dökeris diýipdi. Ýa-da bulara hikmet gylyjy başlaryna baranmykam, ylym gylyjy başlaryna baranmykam, Kuran gylyjy, şeriat gylyjy başlaryna baryp-da, olaryň pikirlerini we ideg-agydalaryny oýandyranmykam?

Eger Muhammet ýaly adam, sallallahu aleýhi we sellem, musulmanlaryň pygamberleri Muhammet ýaly adam şu dünýäniň müdiriýetini ele alan bolsaýdy, tamamy muşkillerimiz hel bolardy diýipdir. Günbe-gün alem ýagtalypdy, saadaty artmaga durardy diýipdir. Haýsy bir adam gylyç çekip, bol şuny aýt diýdiren kamçyl adama? Özi kafir, Inglistanyň bir olakan meşhur newisendesiniň biri.

Ki bu günki gün bir bahanaň üstünde musulmanlar gylyç bilen dünýe ýüzüne ýaýrapdyr diýýärler, haýsy bir gylyç bilen şolar musulman bolupdyrlar? Ýa-da Udu ila sebili Rabbike bil hikmeti wel mew'izatil hasene we jadilhum billeti hiýe ahsen, hikmet we mew'iza gylyjy bilen bular musulman bolanmykam ýa-da? Ki gelip Hudaý saklasyn, Irada aýyp etmeli, Musulmanlar zor bilen dünýäni feth edipdirler we eýeläpdirler diýip goşa gürrüňi-de aldanmaly. Inşallah berilen jogaplar belkem kefaýet etsin birnäçe oglanlaň zehnindäki bolan suallara we ol serwer serdara alem şu oturyşykdan ruhunyň şat bolmagy üçin berilen jogaplar boldy. Elhamdülillah.